Ajoliwu i lwongo cultural heritage tye nongo dok watamo ni wangob iye ki lok aboka manok ento pe lok aboka keken ento bene wa luot bene twero bedo iye tye nongo miti wanen lok kom cwec lee adek ma kicweyogi ento kicweyogi i rwom mapadi padi me acel wabineno lok kom kwac Me aryo me neno dok kom cwec pa lalu, me adek wa bilulu ne ki opego. Aa ka wacako ki kwac, kwac i kare ma kitye ka cweno kwac, kwac obuto mot oketo kome mot dok lacweno ne macalo Rwot Lubanga okwanyo kare ne bene me deyo kwac omot ki diro. Ma ka in ineno kwac anena ci iwaco ni lee ma dong nen calo dong leng loyo ki i wi lobo pien acoli bene oboro ki caro lok ni. bedo mot weko kom kwac ngwako ngwako. Pi lok enoni, en aye iweko ineno kwac leng ma pe wacce, ineno wii olonge, ite titidi mo, pe itwero tamo ni lwette bene tye ento ka owoto lwette ce dong ineno wai oo lwet kwac kara tye. Pi meno Kwac pol kare kwanyo cawane me yweyo mot i wi yat pien kicweye ki deyo dok kimine gum weng me timo jami ma en cwinye mito pien pe onongo ocwero cwiny ngat ma cweye. Ka dong wacito ka neno lalur, i kare ma kitye ka cweyo lalur Lubanga owaco ni kit ma wacweyo kwac-ci myero wacwe lee mo ma cal kwede ma bene mwonya ma bene mwol calo kwac. ento lalur ocito ci cwero cwiny Lubanga-o pien Lubanga ocako ni myero ka ecwer twon lalur kare ma ocwer twon lalur otyeko weng okwanyo karene owaco ni kong dok acwer min lalur kare ma kicweyo min lalur pud pe kimine ot nyodo nyo gin nywal eni mere ci min lalur owaco ni uu wan pud wakuru ngo kany wangweco Min lalur ocako ngwec ki twon lalur, i kare ma min lalur gucako ngwec ki twon lalur me cito dong i kin leyi mukene ento onongo pud pe kicweyo tum, Rwot Lubanga wa en aye timme-ni nining? Rwot Lubanga okwanyo lobo, oyubo lacurcur. Ci obayo lacucure-ni, ocito ci moko amoka dong i kom min lalu, oweko i neno poko min lalu ki twon lalu pokone tek. Gum bene me bedo munya nyo me bedo mwol nyo me timo ngo onongo bene pud pe ki minigi. En aye oweko i winyo lalu ka tye ka koko, kokone pe niangi, inongo wai tye ka nyero anyera onyo mito koko. kokone pe niye i bene kit me cam kit me kwogi waci ni wun kita dong wutamo ni wun wuryek-ki wubibedo ka camo jami ma dong bot jo mukene ento i wek ineno laluu gicamo jami ma lee mukene oneko pe gikwanyo kargi me neko. leyi ki komgi ki kome pol kare. Min lalur en aye doro twon lalur ka i pol kare ka dong ki tiyo kwedi calo in twon lalur min lalur dong oolo kwedi bayo wa in dong icit dok iyeny gurup mukene twon lalur ticce mere me kobo gang kumeno kumeno twon lalur pe ki kare pien en owinyo lok pa min lalur. Meno aye cwec ma lee acel ma onongo ocwero cwiny Lubanga. Lubanga owaco ni kit ma dong Lalur ocwero cwinye ni tung ada kong doki acwer lee ma kome pwot dok yece nok dok obibedo lee ma kome miri miri loyo kwanyo kare me cwer opego. kare ma ocweyo pegi wa ki kit ma min lalur dong ocwero cwinya dok pe olubo cikke ni kong dok tyen acak cweyo ki min opego i kare ma Lubanga ocweyo min opego otyeko weng oketo min opego cen owaco ni eni dong cwecca ma dong wuyomo iya ni cal oloyo okwanyo kare ne me cweno twon opego ocweyo twon opego weng ento dok odong gin acel odong nyororo ci twon otwego opego ongine ongine ongine ci owaco uu an bene gicweya otumo do wacci min latin waringo twon opego put ki ngwec mo ma pe lare gin imin opego lubanga waco an pud pe acweyowu otum do dog cen gugamo ni ku ku Lubanga waco ok ka kumeno aye lape okwanyo lobo okwanyo lobo aryo ci obayo abaya mere i kor twon opego kunu wek ineno jami pa twon opego tye ki yung kunge pien ni pe gulubo lok pe gubedo mwol i kare ma kitye ka cweyogi man kono pwonyowa ni ngo boko lok manok keni eni pwonyowa ni ka ibedo mot Calo kwac, ibinongo jami weng ma itye ka mitone i te ceng. Ento ka irone calo lee aryo, lalur ki opego, ibinongo ento pe ibinongo ma opong weng. Apwoyo matek, man lur cultural heritage. Watye ka dwoko tekwaro pa lur. An Kinyera James Banya aa